Awle, Bible-ah hian Psalm sawmriat leh palina hmangin Pathian thu sawi kan tum a, kan tunlai boruak te nena inhmeh leh pawimawh thu te pawh hemi zawh lamah hian sawi zau han tum ila thawm e. Pathian thu chhiarin i lo ngaithlang u. Aw sipaiho te Lalpa, i awmna te chu a va duh awm em? Ka nunna hian Lalpa biakin hung chhung kawt lai te chu a ngai em em a, a ni a chauh phah hial a. Ka thinlung leh ka tisa hi Pathian nung hnenah chuan a au chhuak a. Aw sipai hote Lalpa, ka Lal leh ka Pathian, i maicham bulah te chuan chawng zawngin bu a chhep a, va mur pawhin bu a nei, a no dahna turin. I awmna, i ina awmte chu an enga thawl e, nang chu an fak fo vang, an fak fo vang che. Nangmahah chakna nei mi chu a eng a thaw le, a thinlunga Zion panna lam lian te awm a chu. Thahna ruam chu an zawh in tui hna awmna te an siam thin a, Pathian in a thu mal min sawm suh rawh se. Le hei kan tunlai hrileng avangin Mizoram pumpuia lockdown puan a nih avangin a Mizoram pumpui chauh pawh a ni lova hemi India ram pumpui ang zawng pawh in sawi ila inkhawm Sunday inkhawm tak nia pawh Nei hlei thei loin leh Crusade, Camping, KTP ah sport leh inhlawh te, Blanket soup kan tih zawng zawng te, chutiangin Kohhran hmalakna zawng zawng pawh thlakhat chhung chu tilo tura. Inkhawm nen lam inkhar khip a mahni ina awm tura ngen leh hriat tir thu pek a ni deuh ber ang chu chhuah a ni ta hial mai a. Lo ti lui kha hmelma ram hmelma tiat in kan in hmu tawh a ni. Tuna kohhran pakhat lo inkhawm. Ta sela, lo hlim viau pawh in lo lam viau pawh ni mah sela, ram a lungrual thei tawh lo chutah chuan Pathian thil lam a inhmuh khawm pawh ni se, a va lawmawm em? Rinna an nei sang bik mange han ti aiin an va a em? Tih hlawhna hmun kan hmang mek a ni ber a, chutiang khawvel chi ai tak chuan tunah hian min nuai mek a. Theihtawpin tihdam hna le inven hna thawh tum in ram changkang atanga a changkang lo ber ram hausa atanga rethei ber te kan sorkar leh medical department lam te leh NGO pawl hrang hrang te ti hian kan buai nuai nuai mek a ni a, kan ngaihtuahna pawh kan seng nasa hle a ni. Amaherawh chu kan beih berah hi hmuh theih loh, mit lawnga hmuh theih loh a nih miau avang hian khawi lai laiah nge a lo thlen, a lo vah kual, tu taksaah nge a bei tih va hriat theihna khawl erawh chu khawvel pum hian a nei lo a ni deuh ber a. A na te an la a, an thisen a la in en lenna tha ber hmang in a ni em tih zuk chhui chhuah phawt a ngai a ni. Chu chu vawt tunlai a kan ram khawvel pum hmel mah a ni a. Tichuan khawvel pum chu thupui pakhat in a tawngtai a, tawngtai mi te zawng zawng in Covid nineteen beh chhan in kan tawngtai vek a. Chu mi avang a damlo te pual chuan kan tawngtai a. Chumi avanga a hrikai mek a khung hran te pualin leh rinhlelh te pualin kan tawngtai bawk a, kan mang ang tak zet a. Sakhaw tin ten thupui pakhat vuanin mahni Pathian ṭhek hmaah damna te venhinna te a hri leng tawp tura theihtawp chhuah a Lalpa khawngaihna, kan Pathian ṭheuh khawngaihna leh thiltihtheihna ngenin, Kan tawngtai thupui a rual khai hle a, hetiang hi khawvel history ah hian a vang a thleng zin zin lo a ni. Awle Pathianin mihring te hi tun laia computer kan refresh a, eng nge ni, computer kan ti thar kan ti dawn em ni? Kan han tuai thar vel ang deuh hian i khawvel pawh hi refresh hi a ngai tak meuh a. Mihring leh mihringa inzilhauna leh invokhanna te, a thudeng khawng tak taka inchirhthehna te hian mihring a siam tha tawk lo hle mai. Amaherawh chu tun thil thleng mek han ngaihtuah erawh hi chuan Pathian ropui zia Pathian lalzia, Pathian ina a mite a khawvel siam chunga a lalzia mihringte min rawn hriat nawn tir lehna leh khawvel hi refresh a ngai a ni tih hrichiangtu Pathian hian a rawn siam thar, a rawn tuai thar te pawh kan ti thei awm e. Ni mai te hian hriatna ka nei a. Company leh factory hrang hrangte avanga thil siamna in khawvel pum huap boruak a tihchhiat nasat tawh zia te, mihring ang ang leh heng thirte hian kan ram kan boruak a tichhia a ni tiin chung factory lian tak, tak hnathawk lai a tih tawp theih loh zia te. Tin, chutiang zelin nungcha te khawvelah pawh ramsa an rem mawlh mawlh lai a, ramsa te humhalh chungchanga humhalhtute awka in ngaih pawimawh a hlawh loh zia leh a vehtu ten an la veh cham chin reng dan te, a han ngaihtuahin tun dinhmunah chuan ram save duh reng reng leh kap tur leh sava ve tur reng reng chhuak ngama bar kan awm loh danah nungchate an zalen zia, an zalen vang lai tak a nih zia te a hriat theih awm e. Tin, tun laia kan sawi tak ang khan thil siamna hmunpui atanga boruak chhia leng velin, Khawvel boruak a tih chhiat chungchangah tunlai bikah chuan chung company, factory zawng zawng, industry lian tak tak te an chawlh thuap avang chuan boruak chhia a kiam nasat zia leh khawvel boruak a thianghlim tawh zia leh a thianghlim chak zia scientist ten an rawn sawi te a thlalak te kan en ang a, kan hrechiang awm e. Khawvel chu siam thar, refresh, in a awm mek a ni. Tuai thar in a awm mek a ni. Chutiang chu a ni a, chutiang lo chu he virus hian a chhe zawngin mihringah thihna te, ram pum chiaina te a thlen rualin kawng leh lamah a tha zawngin mihring tan ni tho si hna a thawh chin a lo awm ve tho mai tih pawh side bi lam han thlirin ka hriat theih ve awm e. Tin chutiang zelin. Eh, he thil thleng avanga ka rawn sawi chak ber chu Lalpa biak kan lo thlak hlelh tawk tawh lohna leh Pathian biak in in kan rilru a lunglen tawk tawh lohna te, tin, rawngbâwl tu ko luh chungchângah Crusade-te camping te, ṭhul kan ti êm êm tawh lohna te, tin, chung chuan lo nei ta tehreng pawh a ni mai la kan kohhranah, Camping lut tur te crusade a va kal tura biakina han thlen te kan rilru in a phur tawh loh zia leh thil thleng satliah ve rengah kan ngaih chin a awm tawh zia te min hriatchhuah tirin amaherawh chu inkhawm biakina kal te leh crusade leh camping te tih theih hrih loh zai pawl zai a life a ngaihthlak theih hrih loh Lalpa Zanriah Sakrament te A baptisma te chi hrang hrang tih theih tawh loh a hun khir in min han phuar thut tak ah chuan Sam sawmriat pali na a kan chir tak aw sipai ho te Lalpa i awmna te chu a va han duhawm em? Ka nunna hian Lalpa biak in hung chhung kawt lai te chu a ngai em em a a ni a chauh phah hial a a tih ang hian tun dinhmun ah hian mi tam zawk te rilru ah hian Biakina kal chakna te, inkhawm chakna te, Lalpa faka lam chakna te nasa takin a thawh ka ring a, keimah ang bawkin. Tin chutiangin Biakinn kal kha tak tak te pawhin Biakinn chhung nge Lalpa tanpuina va auh chakna te kan rilruah a thawh hial ka ring a ni. Kan rilruah Pathian thu leh Pathian pawl chakna, Nung tawh lo, muthlu thup tawh mai kha he he natna hri hmang hian Pathianin kan thlarau min rawn siam thar leh in, min rawn ti thar leh hle niin ka hria a, chutiang ang zawng chuan i nunah a thawk ve em chu ka hre lo va, amaherawh chu mi tam zawkah chuan a thawk ngeiin ka ring a ni. Chawlhni a lo nia, dar vuak ri pakhat mah han hriat loh chu inkhawm lo. Hei kan inkhawm loh, keini pawh inkhawm loh Sunday-ah te pawh inkhawm loh chang kan nei ve a, natna avang te. Tin, rawngbawlna atanga kan han haw chauh lutuk avanga Sunday pawh inkhawm peih lo khawpa taksa ina min ṭhin nat lutuk avang tein tih luih theih thlawt lo a awm a. Chutianga Sunday-a kan han inkhawm loh changa veng tin mai, in an biakin dar a han vawr i lui lui mai han hriat chuan awm a nuam lo va, rilru in biakin a mi thup thup lai a ngaihtuah a mitthla ah a lang bawk a, a lunglen thlak thin a. Chutiang taka dar vuak ri kara inkhawm thei lo nun pawh a khawhar a nih chuan. Sunday-a dar reng reng a han ri tawh lo. Khawvel phei chu a khaw har thlak tak meuh in ka hria. Sam sawmriat palina phuahtu pawh hian a nunah harsatna tam tak a tawk a nih a rinawm a. I awmna te chu a va duhawm em, ka nunna hian Lalpa biakin hung chhungkawt lai te chu a ngai em em a, a ni a chauh phah hial a, a han tih hian. A phuahtu nunah emaw a phuahsaka nunah hian inkhawm hleithei loa ama lama harsatna thleng a awm ngei a ni tih a chiang a ni. Tin chu mai ni lova ti hian a sawi zawm a ni. Ka thinlung leh ka tisa hi a au chhuak a, aw sipai ho te Lalpa ka Lal leh ka Pathian, I mai cham bulah te chuan chawng zawng in bu a chhep a, va mur pawhin bu a nei a, a no dahna turin i ina awm te chu an enga thawl e a ti hial a ni. Hemi hi ni theiawm ang ber a lang chu. He hla phuahtu hian harsatna tam tak tawkin biakin a inkhawm thei lo khawpin a nunah hian buaina tawk a ni. Chutah chiah chuan a rilru chhungril zawng zawngin Pathian biakinn chhung ngeia va kalh a, ṭawngṭai hi a chak tih a hriat a. A ninna takah chuan mahni ruma ṭawngṭai hi theih a ni a, dai kal chung inthiar chungte pawna ṭawngṭai theih alawm te kan tih mai a a dik e. Amaherawh chu, thilreng reng hi a hmun a zirin rilru sukthlek dan hi a danglam tlangpui mai a. Entir nan, Tunah hian Shopping Mall Millenium Centre kawt velah te kawr hnuai bra leh kekawr te nen chauh sawi mawi lo ni lo sela lo kal ngawt dan a mi in mak an ti cheng a u chuak an ti ang che. Amaherawh chu chumi chu a ha tho siin tuipui kamah kal la a tura an ngai anga i rilru pawh a thla muang anga shopping mall kawtah kha chuan i rilru a thla muang ngai lo anga i chhungril nuna khur ngei anga. Amaherawh chu beach ah erawh chuanin tuipui kam ah erawh chuan i rilru khan a hmun ah chutiang hakna hmun ah chuan i awm a ni tih hriatna avangin inrin tawkna leh nuam tihna chhungril lam hlimna pawh a pe ngei ang che. Tin chutiang zelin sitting room ah pawh kan tawng try thei e, bual in ah pawh kan tawng try thei e, inthiar lai pawn kan tawng try thei e. Amaherawh chu Pathian Biakinn chhunga Lalpa pawl tur leh Lalpa fak tura zuk kal kher erawh hi chu a boruak a dang a. A hmun kha Lalpa Kohhran ten Pathian biak leh chawimawina tur atana serh hran hmun a nih avangin chumi hmuna zuk tawngtai kher chu ngaih a tha a. Then phei chu pulpit hmaah kher kan chhing thi a. Then phei chu a thente chu. a biakinn thutna pangngai karah ṭhing ṭhi thlain a ṭhente phei chuanin an uar leh zuala maichang ke vuan khirte pawhin an bei ṭhin a ni. Chutiangte chuanin biakinn chhung ngainat awmna leh huhang hi a hran daih a ni. Chumi a nih vang chuan hemi hlat phuahtu pawh hianin. I mai cham bulah te chuan chawng zawngin bu a chep a, a va mur pawhin bu a nei a, a no dahna turin a han ti awmzia pawh hi thil dang vang ni lovin a inkhawm theih loh laia zalen em ema biak in leh a vela chetla thei chawng zawng leh va mur te Chitla satliah mai ni lova biak in chhung engtikai kan tih ang biak in chung leh a bang inkar lai bawr vela bu chep vamur leh chawng zawng te nen lam khan a awh zia a rawn au chhuak ta hial tihna a ni awm e. Chutiang chuan in Chawng zawng in bu a chep a, va mur pawh in bu a nei a, a no dahna turin a ti a. I in a awm te chu an eng a thawl e, a rawn ti ruaih mai ni. Pathian biak in a, Pathian biakna tur pual kan sak biak in a, va mur leh chawng zawng khawsa te pawh kha an eng a va thawl bik em? An rilru a va dam em? tiin. A rawn thik emaw tih tur khawp leh a awh zia a rawn sawi a, uar takin Lalpa biak in a ngaih zia a rawn au chhuak a ni. Chu chu thil dang vang ni lovin a nunah harsatna a thleng a, inkhawm hlei thei lovin a hringnun kha tih chi ai leh tan tirin a awm a ni. Engin emaw a phuar bet a ni tih chiang a ni. Chu chu ni vangin tunlai kan ram dinhmun nen hian inhmehna riau maiin ka hria a. Mizoram hi khawvel pum huap Kristian te inkhawm dan, khaikhawm leh han chhutin inkhawm hun ngah ber kan nih thei mai awm mang e tih tur a ni a. Sunday-a Sunday-a vawi thum mipui inkhawm pangngai kan nei a. Tichuan, chawhma leh chawhnu inkarah KTP ang zawngin sawi ta ni la, KTP te chu fellowship an la nei zui bawk a, a ṭhente chuan inkhawm vana la nei te pawh an awm a. Tin, chutiangin Masihi Sangati kha inkhawm van, chawhnu inkhawm van lamah te an la inkhawm hnufual leh bawk a. Chumi zawhah dar ruk ah ni a tlak hma dan a zir tein dar a ria, dar sarih, dar ruk leh chanveah te kan tan a tin chutiang zel in chutiang chu a ni a, a tuk thawh tan ah KTP ka inkhawm leh a, a tuk leh ah Kohhran hmeichhia an inkhawm a, a tuk leh ah ni lai ah Kohhran pumpuiin beih rual ah. Nilai nilai zan thupui tih te leh thil hrang hrang te kan han ti leh bawk a, tin nilai thawhtan leh zir tawp kan awl a, inrin ni Kohhran pumpuii inkhawm an ni leh bawk a, inkhawm hi tam em em mai a, economics kan zir laiah khanin supply a tam lutuk chuan demand a tlem. tih hi kan zir, ka la hre reng thin. Thil reng reng kan duh zawng kha min min rawn pek leh lutuk si chuanin ka duh zawng kha a chhang kham theih tlat mai ni tih ang te pawn han let ling ta ni ila. I keimahni ah kan duh zawng a rawn tam lutuk chuan kan duhna leh kan chakna a tlem thin. Chuvangin Mizoram chhungah pawh inkhawm a tam em em a ni. Kan lo ning ru thup tawhin a rinawm a, thenkhatte phei chuan chawlh ni chawlh hnu inkhawm te pawh hi tih tawp an duh rum rum a, KTP fellowship pawh hi a tul tawh kherem ni ti te. Tin, hmanni Facebook a ka hriarah phei chuan thaw then zan KTP inkhawm te pawh hi a tul kherem. Kan inkhawm dan kalphung en hian Pathianin a hmuh tum a, thenkhat te hi a hmu lo hle mai a. A ngai hi kan inkhawm reng a, kan kalphung pawh hi a inkhawm thin ate pawh hian ka chhawr tia han sawi tur kan nei ta lo hle mai tih te an rawn ziak nawk bawk a, tin mi hla kan pun belh phah lo va, Kohhran KTP member tam ang hu a kan inkhawm chhiat zia en hian Pathian kan ti mual pho zawk hial lo maw tih te chu tanchhana neiin chawlh ni chawlh lo inkhawm te nen lam an rawn hmer tel. A ni, Facebook-a ka chhia pakhatah chuan chutiang te chuan min ngaihdan hrang hrang an nei a, awle kha kha chu sawi zau lo ila, chutiang ang, chutiang khawp chuan kan rama inkhawm service Pathian biakna hun tur atana kan hun serh hran a tam hle mai a, am chutiang chu a nih lain thawk leh khatah he hri hian ram pum in han luh chilh ta a inkhawm program kan khar ta tak tak ale. Hei tunah chuan kan rilru in Samsom riat pali in a phuahtu ang hian Pathian biak in a ngai rum rum tawh mai a, he phuar hi han phelh thut ta se la, lockdown hi han phelh thut ta se la, an phelh ni kha zir tawp ni chin se ka ti a, an phelh ni hi zir tawp ni se emaw inrin ni ni ta se la, tichuan inrin ni zan dar han ri vuah vuah mai se. Kan inkhawm thahnem dawn hian ka hre lutuk a, keimahni lama inkhawm supply a tlem lai tak a ni bawk a, service a tlem lai a ni bawk a, chuvangin kan chhungril ah hian inkhawm chakna demand a kha a san hi ka ring a ni. Chutiang te chuan Pathian i hian Mizoram leh khawvel pumhuap a kan Kristian te pawh min retreat kan ti dawn em ni? He natna hmang i hian min siam thar. min tih chak thar leh kan rilru min tih nun thar leh Lalpa leh a biak buk leh amah biakna hrim hrim te, Crusade te, Gospel Camping kan tih te, tin Praise and Worship, Lalpa faka zai ho boruak te chak leh zual tur hian Pathian hian he hri hmang hian khawvel pumpui hi min rawn retreat nih a hriatna te ka nei a, kawng lehlamah chuan khatiang zawnga han thlir chuan. Rilru te pawh in a hrethiam in thlabarna te pawh a reh ve thei in ka ring. Keimah lamah chuan chutiang chuan a rik avangin Pathianah ka thlamuang hle mai. Tin, chutiang zelin a rawn sawi thlak zel danah khan, Nangmahah chakna nei mi chu a eng a thawl e, tiin changahnaah khan a rawn sawi leh a, nangmahah. Chakna nei mi chu a eng a thawl e. Nia, tunlai hianin he kan natna kan hri leng mek a hi gym a kal thin ka ni a, intihsek hmanga han hmachhawn chi leh a, ka taksa ka fit tawk e, ka bicep maw ka ban puam puar lai pawh a puar lian tha tawk e han tih te, tin ka awm pawh ka siam lian tha tawk e. A ka zam lo han tih te ka dul phiar six pack ka nei e han tih vel avang te ah ah eng thawl maw chi alo ni miah lo mai a. Tin America ram te, Russia te, China te, Italy te, Spain te, UK te ah India te kan vai mai hian ah nuclear bomb ah nei tha mai kan ni a. Chumi avang chuan in. Han eng thawl ngawt thei pawh ni chuang lo va, he kan khawvel chawh buaitu hi silai mutte ber hmang pawha han kah fuh chi zia zam a ni lo vangin kan ralthuam neih hmanga thlamuanna zawn hun loh lai ber a ni tawp a. Tin, sum chuti zat ka nei tih hmanga lo eng thawl ngawt chi pawh a ni bawk lo va, bank-ah crore chuti zat chu ka nei han tih te, Tin chutiang zelin motor zuar ka ni tih te, tin chutiang zelin sumdawng hausa tak mai kan ni a, dawr chuti zat pawh ka nei tih te, tin kan in leh lo leh kan ram hmun ngah zia rilrual ngaihtuah a thawven ngawt thei pawh a ni chuang lo. Chuvang chuanin tuna kan buaina leh min ti ral kheltu laka ta kan eng thawl theihna awmchhun chu Bible-in, Min hrilh chu nangmah a sakna nei mi chu a eng a thaw le a rawn ti daih mai ni. Pathian a chakna nei han ti awmzia chu Pathian nena leng dun tha, Pathian nena inthlun zawmna nei tha, Pathian nena thawh hona nei thuk, Pathian nena thlarau a in be pawh thin te nun neitu kha Krista a chakna neitute chu an ni a. Chu. Chu mi ngei mai chu Pathianin tunah hian a thlamuan ang tih hi a rinawm tlat a ni. Tunah chuan kan nu leh kan pa ten bawihte hlau lutuk suh pawh min ti mah se, chanchin thar puan kan en lo thei si lo va, chanchin thar puante hi kan en leh zual tha niin a hriat a, mitinte hian kan ngaihven em em mai a he chanchin hi. Amaherawhchu kha chanchin thara a. Kai vei zat, kan ram a vei zat, he Mizoram nge a pawh rawn lut ve tawh tih thawm thang han hriat te, Italy ah chuti zat nikhatah an thi tih han hriat te, India ah an thi thar chuti zat chu an natna vei hmuh chhuah, case confirmed, chutiang zat chu ni leh tawh han tih hriat reng mai te leh YouTube kan han en a, Mizo tawnga leh lin Covid nineteen chung chang sawina kan han thlir reng phei chuan nu leh pa te min hnemna te, sorkar min hnemna te, Kohhran. a puithiam te min hnemna te a thlamuan thlak ngawt tawh reng reng lo va, kan thianpa pakhat phei chuan, Ka en ka en phei hi chuan ka chi ai tlat, keimah hi ka panic dawn in ka hria a, a chanchin pawh hi ka hre peih tawh hrih lo. I YouTube velah te emaw WhatsApp velah an rawn post thar pawh hi ka hre chak tawh lo, a ti hial a ni. Chutiang khawp chuan a chanchin hriat loh theih loh. Hre lo tura mahni pawh in in eng nge mahni pawh in thunun mai ngai khawp he natna hrik te reuh te chanchin hian kan nunah sorkar hmalakna te in min ti engthawl zo lo va, kan sumin min ti engthawl zo lo va, min thlamuan zo lo va. Chutiang zelin kan thinlung chhungril a ti thawveng zo lo a ni. Bible-ah chuan engthawlna pakhat chauh leh thlamuanna pakhat chauh a awm a, chu chu nangmahah chakna nei mi chu a eng a thawl e tih hi a ni. Pathian be hram hram mi lo ni tawh te leh ni mek te. Tin chutiang zelin Pathian he Covid nineteen virus avanga, Kan inkhung hrana chhuak thei lo a sorkarin min up lai hian Bible chhiar a tawng try a, YouTube vel a Pathian fakna hla leh sermon te lo ngaithla thin te nun kha Pathian a inti chak mek te chu an ni a, chung mite chu Pathian inhlauhna ata a ti hrangin an nun chhung ril thawpikna chu a ti tho veng a ni tih hi a chiang a ni. Chuvangin he hun thim tak maiah hian. Krista êng chu en tlat tûrin mipui zawng zawngte kan sâwm duh chauh a, en tûr dik Isua kan en a ngai ni. News kan en ringawt leh YouTube vela khawpui râlkhêl hrang hrangte, khawpui reh dup maite, kawng chhawng tam taka motor tlân loha a ruak a awm te, shopping mall a mipui tam tak innek khâwm ṭhinna, han reh duak mai leh thawl mi tum mah hmuh tur awm lo te, park tin reng mai a leng awm lo, thla leh a vei leh a thi tamna ram te limthla thlir a en a, rilru ti chi ai lovin en tur dik Isua en turin vawiinah hian. Ka chah duh tak meuh che aw ni. En tur dik Isua chu engtin nge kan en ang? Kan sawi tak ang khan, Bible-a Krista thlamuanna thu te chhiar la, sermon te ngaithla la, Pathian fakna hla te ngaithla la, tawngtai la. Chutiang chuan i hun, he hun thawl tak mai Pathianin min pek hi kan zavaiin hman tla ni tum ang u. Tin, a tawp lamah chuan chahna ruam chu an zawhin tui hna awmna te an siam thin a tiin changruk thu ah hian kan hmu leh a. Chahna ruam chu an zawhin tui hna awmna te an siam thin a. He tuarna avang hianin rilru a tap a, kan ngaihtuahna a phil i a chau a, mitin meite hian kan han hritlan hlek emaw? Kan han khuh hlek emawiin kan ramah a natna hrik vei, kai an rawn lut ve ta e tih kan hriat hma atang tawh khan rilru nuam lo leh inrin hlel riauna kan nei nghal tawp mai ni. Chutiang chuan kan thinlung hi a ṭapin a ru ngawih ngawih a ni. Amaherawh chu, kan Bible erawh chuan ṭahna ruam, Krista avanga ṭahna ruam zawhtute chuan tui hna, awmna a siam thin a ti a ni. Chumi awmzia chu he hun topic thla takah hianin Pathian ringtu tha te chauh an him dawn tih a ni bik lo va, tunah pawh kan rama kai thar kan tih ngei pawh kan puithiam chhuanvawr leh fel mi invawng Lalpa thih mi atangin a hrik kai thar a rawn intan tlat mai a, zinna atangin vanduai thlak takin a rawn nang a ni a. Chutiang chu a nih avangin nang mi awm tha duh lo, ah, Pathian hlat a awm pawh khan i kai thei hle ang tih a rinawm a, tin Kohhran mi inkhawm thin kan nih avang te, kei ni te pawh a hmingin Speaker niin Evangelist a vak chhuak thin kan ni a, chuvang chuan chu mi avang chuan kan kai lo ang tih a sawi ngawt theih lo. Bangalore-ah camping kan neih laiin dengue ka vei haw a, kar khat ka na a, Aizawl Hospital-ah awmin ka thi thep mai a, na hle a ni. Na ka taksa a ka lak ve, ka kai tawh zawng zawngah chuan a tluka na hi lawm lo ang a tih tur a ni. Chutah chuanin a chhan chu thil dang a ni lova, thosi len zar lovin ka mu a, tiang chuanin. Thosi min sehna hle mai a kan camping area khan in nasa tak in min seh a, kan haw kha rei lo te ah car chan ve hnu ah ni thum hnu vel ah ka khawsi ka in tan ta a, thisen te zu test tir in dengue ka ni ve ta reng mai tih ka in hria a, Pathian hian a mi te hi venhim min ti ang. Tih thu chu Bible-ah a awm ngei mai a, amah erawh chu a tul hunah tih zawk hi kan rilruah awm sela a tha awm e. A tul hun a min veng ngei ang, tin a tul hunah natna min kaitir pawh rem a ti ang tih hi kan rilruah awm rawh se. Pathian hi a lal em em mai a, chumi avang tak chuan a tul hunah nat min remtihpuitu khan, Psalm sawmriat pali na changruk thua chahna ruam chu an zawhin tui hna awmna te an siam thin a a tih ang khan Pathianin tuar tura min tih huna kan tuar a nih pawhin Isua neitute chuan chu tuarna ruamah chuan intur tak tuinung Isua kan in zel theihna tur leh amah atanga chhuak tuinung kan lak leh zel na tur zawk tui hna thar hi kan va hmu chhuak thin a ni. Tuarna kara malsawmna, tuarna phena malsawmna kan tih ang kha a hmuh chhuah thei leh zel ni. Chuvang chuan a ringtu nih hi dam pawhin a tha a, dam loh pawhin thil thar hmuh chhuahna, tui hna siamna a ni zel a. Chuvangin kan ringtu nun hi Pathian hianin chi hrang hrangin thlâng tur leh chhel tur leh thil hmu chhuak turin min train a ni tih hria ila he kan ram, A chhi ai chhan, Virus nasa tak leng avanga kan rumna khawvelah hian mi dinten Krista a tui hna thar awm chu hmuh chhuak hmu chhuak turin leh hmuh chhuah tumin Krista a chakna siam thar zel ila mi dangte tana tawngtai saktu, ram khawvel tana tawngtai saktu ni turin theihtawpin tan i lang u. Tina tawp ber naah chuan heng thil a rawn thlen hian. Tlawngchai rual kan huaihawt thin a, dirhing a rawn thlen pawn lam mualah kan huaihawt a nih kha. Tin, tun hripui leng avanga lockdown kan nih hma pawhin Tlawngchai tlangah te pawh mi a sang a sang tel Tlawngchai a, Tlawngchai rual organise a nih kha. Khang hunah te engte pawh khan mi tam tak kan kal a. A hmuh nawm a, a ropui a. Khatiang inkohkhawm huna tawngtai na chang leh kalna chang hria kha ti zo zai kan la awm kha a lawmawm hle a ni. Amaherawh chu chutih rual erawh chuan mihring rilru hi a vir vek fo thin a. Pathian hnena damna dila va tawngtai hi thil har a ni lo a, kan hmang ana kan han buai tak tak chuan sakthu fing pakhat pawhin, harsatna leh buaina nasa tak a han thlen tak tak karah hi chuan Pathian awm ring lo mi a awm hlei theih loh an ti hial a ni. Lungaina leh buaina karah Pathian awm ring lo mi a awm hlei theih loh an ti a ni. Chutiang chuan he kan lungaina leh kan mang anna karah hianin, Zurui, Drugs Addict, KS, eiru, a inkhawm ngai pawimawh lo. Chaw ei dawn tak ngila tawngtai pawh reiti mut dawnah pawh tawngtai hlei thei tawh lo khawpa Krista-a mi hla te pawn harsatna leh lungngaihna ruam kan han thlen hi chuan tawngtai rualna hmun han pan mai hi kan harsat lo hle mai a, chumi chu kan va beisei chu damna a ni. Chu chu han ngaihtuah in Pathian lam rilru han ngaihtuah tel ve loh thei lo a ni a. Damna dil ringawt leh venhimna dil a han tawngtai. Sual simna thu han thlung duh chuang si lo a rawn haw leh te chungah hian te tawngtaina ah hian Lalpa a lawm ang em tih hi ngaihtuah pawh a ngai a ni. Chuangin ver vek taka Lalpa hi dawr tur a ni lo. Mihring chu ver vek taka kan dawrna lamah kan bum thlu thei a. An neih kan ei sak thei a, nasa takin kan rawk thei. Amaherawh chu, Pathian erawh chu thinlungte leh rilrute tehtu leh hmutu a nih avangin, Pathian mithmuh a lang lo engmah a awm lo va. Chuvang chuan he natna avanga Chi aina in tawngtai rualna hmuna min hruai khawm a nih pawhin, damna leh humhim dilna ringawt ni lovin Simna thu thlungtu Lalpan in zat nge awm tih a en a ni tih kan chian a tha awm e. Tin a tawp ber naah chuan tunlaiin kan rama thu puang thin zawl nei kan tih ten he natna beh chhan hian thil tam tak an puang a, an thupuan pawh a in kalh tlang a, a then in kan rama he natna hi rawn lut dawn lo, a then in a rawn lut dawn tih te nasa takin an au a. Zawl chu an nei vek a ni, emaw eng emaw chu an zawl vek a ni. Khang mite kha zawl nei an ni lo tih loh tur a ni a, zawl nei der tih chi pawh a ni lo, zawl an nei ve tak tak a ni. Amaherawh chu an zawla kha Pathian a ni tak tak em tih erawh chu keini teh phak a ni tawh lo a. Tichuan ka sawi tum zawk a chu engpawh ni sela, Social media lama an hming te nen an thlalak te nen chhawp chhuah a nasa tak mai a, tawngkam an che del a, han inchirh theh chiam hi Kristian nominal Isua zui tu satliah a sakhua a sakhua Kristian sakhua chauh vuantu Isua hnung zui tu ni si lo te ti awm tawk lek a ni tih hriat tur a ni a. Isua zui tu dik tak chu Lal Isua'n an rah ah in hria ang a ti ang khan, kan Bible-in an rah ah in hria ang a ti ang khan, kan rilru ah chu chu awm reng se la, tawngkam che tak tak ah inchirh theih ah lo hmanhmawh hi a malsawm lo a ni tih kan hriattlan a tha awm e. Zirtirte'n buh tak leh buh lem chungchang ah, Lal Isua ah an kawmna ah khan buh tak leh buh lem chu lo to za rawh se, Isuan a ti a. Buh tak pawh, buh lem pawh phawi in tumna lamah a tak pawhin pawt phawi tel a ngasin a tih ang khan thu puangtu tam tak an awm a, chung mite chuan an puan puan in lo puang sela nasa taka lo luih sawh hi Kristian, Isua hnung zuitu piang thar dik tak tan chuan tawngkam chhe taka lo chilh zui hi kan rin loh zawng pawh ni se, a mawi lo a ni. Lalpan a lawm lo a ni. Mi dik lo te pawh lo dik lo mai se la an chhe lawh hi lalpan rem a ti lo tih hi kan rilru a awm tlat se la, tin zawl nei Bible-a kan hmuh te reng reng hian ram chhung tana hlimawm thu hian puang tlem khawp mai a. Zawl nei a Mosa te kha han en ul a, aah, zawl nei Zakaria an ni emaw, Jeremia an ni emaw, Isaiah an ni emaw, chutiang zel in zawl nei ho reng reng kha han en ul a. Ram chunga Pathian thu, Pathian thinrimna te, ram chhiat tur te, ram chunga Lalpa rilru natna an puang tlangpui a ni. A hmaerawh chu an puan danah chuan chutiang chu nia, a hmaerawh chu Lalpa chuan chutiang a intih chuan a rilru a lam let leh thei ang tih te chu thu eng e ni a kharna a tlangpumna te pawh an nei fo thin a ni. Chutiang chu a ni a, chuvangin zawl nei mipui lawm zawng sawi dur dur hi an vang khawp mai Bible ah hian. Tun laiah pawh kan rawngbawltu tam tak ten thupuan in ang lo a an in ngur an in ngur a, Rapper ho in diss kan tih ang mai hian an in diss zeuh zeuh a ni tih a hriat a, chutni chungchangah chuan kan Lalpa hi a mual pho ang tih a hlauhawm a, chuvangin kei nei rawngbawltu leh rawngbawltute phei chu social media ah te leh hmuh theihin duhmaih, deuhsawh zawng, inkap zawng, in en hniam zawng, in engmah Tawngkam hmang lo ila Lalpa mualpho a hlauhawm avangin kan fimkhur takzet dawn nia ti kha kan sawi duh a, mipuite kan tawng thlamuan chin danah pawh mi lawm zawng tur hrim hrima mipuia advantage la zawnga tawng thlamuan tu kan nih a hlauhawm a, thu dik tak sawiin amaherawhchu Lalpa a innghat Titana thlamuan thlak zia erawh chu sawiin tlak tlum tumnate emaw, lawmhlawh tumnate rilru kha leh kher mai pu lovin Pathian thu sawiin kan rawngbawlpui te tina zawng lovin thusawi te pawh i tum hram hram zel ang u tih kha a tawp a hmawr bawk nan kan hmang duh a ni. Pathian nen kan za vaiin he hun thawl kan neih lai hian leng dun ila. He hun lockdown khar a nih hnuah Lalpa Biakina kan kal theihna tura chakna min petu te, kan thlarau siam thara awm nan te, Pathian fak ngai lo tawh lo ten fak chakna leh fak chunga Lalpa Biakin kan luh theihna tura tan te, Tin, crusade leh camping boruak a lo hlimawm zawk leh a lo nawm zawk theihna tur leh campers leh inkhawm thin crusade ah te an lo tam leh zual zawk theih nan te ver ve taka chhandamna leh venna leh tihdamna ringawt ngen lova sual sim duhtu kan lo pun theihna tur atan te kan ram sorkar in kan mamawh A hriatchhuahna kawnga a lo harh leh zual zawk theihna leh hma chak zawka a lo lak theih nan, chutiang zelin kan ram fimkhurna tur chungchanga he natna ina finchhuah zawng zawng te chak zawka hma kan laka kan lo fin zawk theihna tur atan te he boruak hi lalpan kan zavai atan mal min sawmsak rawh se.